Ko tāku i haramai i ia me me tana map me tana tira nō Taranaki, i reira māua ka tutahi ai. I roto i te pāka i Paterson. Mutu kau ana e ngā inu wāina i reira ai māua i.
I te, ā, i Karaina tahi um, ki te wharekura o Ngātai Ātea. Ā, engari i taua wā, he, he teina ia.
Mehemea he kaimahi tonu au mō te wānanga o Aotearoa kua hāmene i a au. Heoi, titaki ai taku hoa rangatira ā, ki te wānanga o Aotearoa. Na, na taku a tāua, whero kē rawa atu au i tērā wā, wahine a tāua. O rawe taku reo waiata hara au te tangata, moki pae pā rawe katoa taku āhua, ka arohaina mai ia ahau, ka te ai ka, hei aha, ka tōia, ka tōia e whea tau i muri, ka whaiwhai mai ia au. Taku tūtakitanga atu ki tētehi tangata e pīki whara nei, ka tiro atu au ki te tao o te pāpara kāuta, ka kite au i tētehi wahine nei, ātaahua rawa. Ana, ka mea mai tēnei tangata ki a, E hoa, ai te ākoia? Ki atu au ki a, Hei, ko wai tērā wahine ātaahua rawa e tū ana i korāra? Ana, ka mea mai ia, Ko taku tuahine tēnā. ka tiro whakarunga au ki a. Oh, aro haina mai a e hoa. Pēhea koe, Te Rita, tētahi o wā, o whāia ai koe i tūtaki ki e. Tekau mā toru aku tau, ana i te, i te. Toru? Um, ai.
Ana, kua puta kē ia tana ihu ki te whare wānanga o Waikato i taua wā. Hoi anō, ā, i tūtaki māua i taua wā, huri te tau ka piri māua. So, yeah, kua tamariki tonu au i te wā i piri tahi ai māua ko taku tāne tuatahi. Engari nā te haka te kaupapa. Kei te kore pea he kapa haka e kore māua i tūtaki, nā te mea he rerekē o māua hāpori Me kī, he Katorika au, he mihingare a ia, nā te mea ko tana pāpā he minita. E hoe anō, nā te, nā te haka. Ka tūtaki ki tētahi wāhi whare kai. Ka noho tahi māua, ka kai tahi. Ka hoki ki tōku waka, ka noho, ka noho māua. Āhua tekau hē kona, ka tahuri au ki te kī, ao, hai kona, ā, tēnā koe i tēnei nohonga. Ā, nā, hohoro tana kihī mai i a au, ka tino tūmeke ahau.
E hia tō mōhio ko ia te tangata? Me pono aku kōrero, nāna ahau i whai. Kāre au mō te tino titiro ki tētahi tāne māku i taua wā. Tamariki tonu au. He pōhēhētanga nōku, nō reira, e kare mā, koutou e rangatahi ake ana i tō tāne, e whai ana i tētahi tāne pakeke, pēnei te 30 nei te tawhiti o te pakeke. He pōhēhētanga nōku, tangata wheako i te ao pākihi, ao Māori, ao Pākehā, kua oti te wā i a ia tangata whai mātauranga, e kāore, ko au kē te mea whai mātauranga. Nō heoi. Kāre roa kua wari roa atu taku tāne kua whai anō tētehi atu na. Aroha ki a koe tana love. Um,
hai. hai rā. Me mōhio.
Te wā e tekau mā iwa a, a ōku tau, ka haere au ki te kōrero ki a ōku mātua. Māmā, Pāpā, Kei te haraha rātou ngā kaumātua piripautapu mā mō te hā. E kō, kei te mārena koe i te tehi tāne, ei? Ka kī mai, Āe, ki te haramai rātou ki te tono mō te mārena ki tō tāne. He pēhea tērā ki a koe? Kāre koe i kōwhiria tēnei tangata i kōwhiria kē mōu.

Kaha whai ia i au, ahakoa he whai ai o Paquette tāna i taua wā, ana, i tata mārena hoki rāua tahi, ā, i whai mai ia i au. Ana, nā tana whaiwhai haere i au, ā, oh, ka hinga au i a ia. Ki a au nei, ā, ana, ka hoki au i, ā, ki tā māua nei tūtakitanga tua, tuatahi. Ana, i kite atu au i tana hanga, anō nei ko Māhinaarangi, ā, nō reira, ko tana hanga ātaahua te, te tuatahi e kite nei au. Pai tana piki me tana heke.
Kāre au paku mōhio, kāre au i hiahia. Kare i hea piri na te mea he teina e mohio ke au ki a ia me ana ahuatanga hoa na engari um tena ia mama kaha ki te whaiwhai i ahau engari ko tetahi mea nui kaha mama ki te oh tetahi o matou kiwa a um ki a nga e mam um me haka me waka Nō reira, me haka, me whai pūkenga aka koe, me taea hoki e koe te hoe.
Me ai te tokorua i mua i te mārena? Ae.
Oh, ko ai tēnā.
Ai. Me kaha.
Ai.
Ka rako e moe ana i mua atu te mare na you don't know what you buying. E, he pai te moe i mua atu te mare na, ka mohio koe he aha nga, nga. Ā, mōhio koe, kaha te, te ahu o te tangata. He moe tahi kōroa i taku kōrero nei i aku karaui i taua wā aku rūrihi, he mārena, mārena kōroa. He raka tēnei tatari mō te mau, te ringa, pērā hoki te Pākehā, kāo. Me mōhio ahau ki ōna pukenga. Cause ki te kore take, nē, mōhio tātou, nē, ko tātou te Māori, he pukenga nuhi. Ko a tātou. Me ai te tokorua i mua i te mārena? Oh, kāo, kāo, kāre au e tautoko ana, he, he, he, he whakaaro pākehā rawa atu tēnā. Kāo. Ruia Taite, anei, ruia. E pērā ana ngā tūpuna i ō rātou wā. E whia puna wahine, ai, kāre, kāre i oro te iwi i roto i te wahine kotahi. Heoi, me tika te tiaki a tara, me tika anō te tiaki a raro. Kia pai a raho, a, kua pai anō te ao, nē. Nō reira, ka moe a te tangata.
E ai ki ngā iwi o te Paipera, Me marena koe i mua i to ai. Te kore e pai tukuna atu ki te awa kia rere.
Kia mahea.
Ai, waiho ki te ngahere. Waiho ki ra ra, ra ra ke. Engari, ki te, ki te pai, o, oh, wo, haere tonu. Mm. Ai.
Ai. Harikoa te ngakau, na te me, naenei toko rima, a, ma maua tamariki, 27 ngā mokopuna, and tokorima ngā mokopuna tūrua. Mokomoko, mokomoko.